Yɛ first video no a yɛkɔ twaeɛ no ayɛ sɛ na nipa no a yɛkɔ hyia no no na ɛyɛ lorry station nti yɛkɔ twa prank videos nti yɛbɔ station station master no amaneɛ sɛ adeɛ a yɛba bɛyɛ nie nti yɛka kyerɛ no no driver no deɛ na ɔnyɛ aware sɛ yɛba bɛtwa video bi te sɛ saa na nka yɛpɛ sɛ yɛmfa ne ka no na yɛmfa ndwane ba station master no de ɔbɛyɛ aware sɛ da in case sɛ driver no bo fu anaasɛ biribi ba a station master no bɛgyina mu na wa wa prevent saa problem no a ɛbɛba no anaasɛ ɔbɛsɔlve saa problem no de ama yɛ nti yɛne station master no kasa na ɛm sɛ driver no ɔho yɛ nti yɛkɔ yɛstate shooting no a na me ne lady bi, yɛfrɛ no Emmanuella na yɛkɔtena car no mu. Sɛ yɛkɔtena car no mu a, ah, me metena steer no akyi na yɛba bɛtu car no. Na driver no ɔnshow any action biara sɛ ebia wokita wo car na obi bɛwia car no a sɛ na wobɛshow action no. Driver no wanshow biribi saa. Nti ɛbaa ne saa no, ɛna video no yɛantumi antwa because eh, action biara nni mu a, anaasɛ biribi biara nni mu a wobɛho a wobɛka so eh, wɔn kɔ wia kaa na nipa na kaa no yɛ ne deɛ no ɔpie yɛ no ɔyɛ sei ɔyɛ saa nti yɛantumi antwa video na yɛkɔ a nti yɛ second video na yɛkɔ akɔtwa the same day na na ɛno nso ɛyɛ the same prank videos na na yɛkɔ akɔtwa nti na maame bi tɔm ɛmo ɛwɔ circle hɔnoma wɔn biribi a ɛɛ. Eh, Woduru circle wɔ neopran ho biribi a tray kwan no da no wɔ overhead no ase no, maame bi tɔm ɛmo wɔ ne kyɛnsee nti yɛkɔ hɔ nom na me ne Emmanuella no ɛna madamfo baako yɛfrɛ no Ben ɔno na ɔtwa video no. mmaeɛ ɛna ɔno na camera no kita no nti yɛ start shooting na na ɔno hyɛ private car no mu ɛna ɔretwa video no nti yɛretwa wei no ɛyɛ video no yɛkɔ gyee maame ne yɛnam ɛyɛ chicken akokɔ nam mmienu. Mekyi baako na megyee baako so de maa um, Emanuela. Nti na yɛrewe nam no na like yɛaka kyerɛ no sɛ yɛntua ka na yɛahwɛ ne reaction sɛ sɛn na ɔbɛyɛ, ɔbɛfrɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmbɛbu yɛ anaa. Nti unfortunately sɛ yɛreyɛ video no, nti nam no yɛ gye nam na yɛ wie no na like me pɛ sɛ me ka bibi ma mame no eh, ne bo nfu ba ma ka mame no so like wafa bibi bia nɔɔma ayɛ sɛ ne bo nfu yɛ na me ka so ɛnam no po ɛnyɛ dɛ to me ka na mame no ne bo fu yɛ hɔ na mame no gyiga yɛ gidi gidi gidi wɔ hɔ no nti ahɔ no bɛ sɛ na se no Afei ɛba bɛyɛ fɛ ba. Nti na lady bi so gyina n'akyi a ɔno nso ɔɔtɔm ɔɔtɔ ɛmo ɛwɔ hɔ nom. Ɛna lady no nso se manka no yie. Nti ɛhɔ ara na me ma camera man m'adamfo no pue firi car no mo. Aii! Ɔho camera no deɛ w'asɛe asɛe asɛe asɛm no koraa. Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, Dabi, montwa, montwa, deɛ wobɛtwa no na ayɛ den akɔ gye sika anaasɛ biribi saa ni hoo, ɛhɔ ara na nkurɔfoɔ bebree baa mu, na wɔpɛɛ sɛ wɔsi sika, ɛnna me m'adamfo no yɛ fast na ɔkatee wei no na ɔde camera no hyɛɛ ne bag mu. Nti maame no sɛ yɛn delete video no a yɛtwaeɛ no, ɛnna yɛaka kyerɛ no sɛ yɛadelete, ɛnna me sɛ ɔyɛ ne phone na ɔde twa. Nti sɛnea nkurɔfo no yɛ bebree na wɔn bayɛ so no nti wɔn adwene ansan mma video no a yɛtwaeɛ no bio nti ɔde camera no hyɛ ne bag mu ɛna ɛpa ne kyɛw nti ɛnam no ɔse baako yɛ seven cedis ɛna baako yɛ three cedis nti yɛgye three cedis deɛ no mmienu nti yɛma mame no sika ɔse ɔngye nti yɛma no ten cedis ɔse ɔngye na ne bo fuiɛ, na ɔkasa bebree, wohwɛ nneɛma a, na akorɔfoɔ baa hɔ nom gidigidigidi, na wɔn nso sɛ na nneɛma no yɛ no, na obi ma yɛ sign sɛ o yɛnkɔ, yɛnkɔ, nti yɛkɔ yɛ sɛ yɛba Ashama na yɛabɛtwa video bi wɔ Ashama, nti yɛba Ashama no so, na menim saa de no, menhuu bi da, wɔn ayɛ table. like wu deɛ ɔmo atwa no four square ɛna ɛyɛ two nti ɔmo bɛ ka abom sei na ɔmo de bɔ bɔ table so ayɛ sɛ menim sɛ kyakya o sɛ ɛyɛ ɛɛ kyakya bi saa nti yɛ ba hɔ nom no na na Emmanuela na ɔsi ɔkɔ fie ɛna ayɛ sɛ ɛkɔ akɔ gya no kwan ɛwɔ ɛyɛ mail station ahyɛma mail station na wafa car ɛde akɔ. Nti yɛkɔ gya no kwan a yɛba no na yɛ so ana yɛntwa video ɛwɔ ha se ɛna me ka kyerɛ madamfo no so ana yɛntwa video ɛwɔ ha se ɛna ɔse o deɛ yɛtwa nti wei no so wei na ɔmo bɔ no ɔmo de sika na ɛto so yɛ so yɛn kita sika yɛn kita sika nti ɛba saa no yɛkɔ akɔtwa wei no na yɛ so yɛn deɛ yɛde yɛbɛhyɛ da na yɛde yɛ phone ni. laptop no na mekita laptop no yɛde laptop no bɛto so na yɛahwɛ sɛ bia yɛbɛnya nine scene wɔ hɔ nom a no nti yɛstarte wei no shooting no a yɛyɛɛ no ana nkurɔfoɔ no ɛna nkurɔfoɔ no mu sɛ ɛyɛ game nti ɔmo mfa phone ne laptop no ma yɛ ɛn ah ade no so yɛ video na ɛwa bɛtwa oo ɔmo sɛ ɔmo adi yɛ nti yɛ phone ne me laptop me phone mmienu ɛna madamfo no nso ne phone me mekita android phone ɛna ɔno kita iphone nti ɔmo gye ɛna yam baako nti ɔmo gye me yam no ɛna me android phone ɛna ɔmo gye ɔno nso ne ɛyɛ ne iphone seven ɛna ɔmo gye ɛno nso ɛna me laptop no nso laptop no nso ne board ɛna ɔmo gye laptop no nso nti yɛgyina hɔ nom aa. yɛ product na mi wɔ me business product bi a me kita ne nyinaa awogye ne nyinaa ɛka ho nti camera no deɛ yɛ secure camera no ɛhwɛ sɛ bibi anaasɛ ɔmo ngye camera no ɛnfe yɛ sɛm ti Ɔhɔnom ara na ade so sa. Yɛapaw mu kyɛw a, wɔn nso regye sɛ yɛde sika, ɛyɛ eight hundred cedis, ba ansa na wɔbɛma yɛn biribiara. Wɔbɛma yɛn yɛn phone, ɛɛ phone three no ɛna laptop no. Na ɛse how? Yɛn nso yɛnni sika, nti yɛfrɛfrɛɛ efie ɛna wɔn sɛndee sika bi mae. Na sika no a wɔsɛnde mae no na yɛ sika no a yɛnya yɛkita three hundred cedis instant no ara sɛ yɛde ma wɔn. Wɔn se sika no nso yɛ nti wɔn nngye. Nti ɛbɔɔ bɛyɛ five thirty to six mu hɔ no, nti ma na me nim m'adamfo bi, yɛfrɛ no brother Steven, Nyame hyira no paa, ɛna me frɛ no sɛ o biribi sei sei na ɛto yɛn, nti na me wɔ m'adamfo so deɛ no, bema me frɛ no na ɔno nso ɔnni around, nti me frɛ m'adamfo ɛyɛ bra Steven no, ɛna ɔno nso sɛ o ɔɔba, nti ɔfrɛ ne brother Inspector bi na w'ahwɛ, nti ɔfrɛ no a na. ɔde ne number a ɔse ne bra no ɛyɛ inspector no se yɛmfa ne number ɛma me nti me frɛ no ɛna ɔse seisei nti mekɔ Ashama police station na mekɔ logge complain ɛna mekɔ hɔ no nti mekɔ Ashama police station mekɔ logge complain ɛna ɔhɔ ara na policefoɔ no Ghana police fɔ no bisa ɔmo yɛ very very very good paa na na ɔmo frɛ me ɛkɔ akyi na ɔmo ka kyerɛ me so ɛɛ ɔmo bɛkɔ akɔ gye laptop no ɛde ama me ɛne phones no nti na me deɛ ɛhia me paa ɛyɛ laptop no because nneɛma bebree ɛwɔ so videos a yɛtwa yɛ ɛɛ previous week. me ma edit bi ɛna ebi mo so menya edit yɛ ba mistake ni sɛ me phone no so ɛɛ voice message a ɛka video ni ho nyinaa me wie fi ma nfa ma ntransfer ni nyinaa ngu laptop no so nti na ne nyinaa wɔ phone no so ɛna me nneɛma bebree ɛwɔ phone no so a ɛyɛ very very important to me a mahwere saa nneɛma no nyinaa. Unfortunate sɛ ne nyinaa nso manyɛ dodoɔ no ara manyɛ backup wɔ phone no so. Nti ɔfrɛ yɛn a yɛkɔ police station a police hɔ no si hɔ wɔn bɛgye nneɛma no ama. Nti yɛkɔ baabi a wɔn di m'anim ɛna wɔn bisa me sɛ wɔn a wɔgye nneɛma no sɛ yɛkɔ hɔ nom a mehu wɔn mɛhu wɔn ɛna wɔn sɛ oh yeah mɛhu wɔn. Nti na guy bi ayɛ sɛ like sɛ junkie bi saa. Ɔno w'ahye ama n'anim nyinaa ɔntumi mbue n'ani nti ɔgyina hɔ a na ayɛ sɛ ɔntumi ngyina hɔ straight nti infact na yɛkasa bebree ɛwɔ hɔ no nti yɛba hɔ na ɔmo apɔn ɔmo apɔn ɛna police ni baako sɛ ɔnim beebi a ɔmo hyɛ nti yɛkɔ nti yɛsan yɛkyi na yɛkɔ fa police station ni kyɛn ɛna yɛwura inside na yɛkɔ to wɔn. Saa time no kɔɔ no na abɔ bɛyɛ seven wɔ hɔ nom. Na wohwɛ wɔn a hɛhɛr wei deɛ ne nneɛma bebree na wɔgu hɔ no bebree. Nti yɛduru hɔ nom a na mehu guy no a ɔgye laptop ne phone no na meka kyerɛ police no sɛ wei na ɔgye nneɛma no. Ɛna polisini yi ka kyerɛɛ no sɛ wɔhia no wɔ police station. Ɔnim ana nti ɛɛ mabɛyɛ complain sɛ me phone ɛna me laptop wɔ akyi ne nyinaa. Nti wɔhia no wɔ police station. Ɛna waka kyerɛ polisini no sɛ ɔndi kan wɔ police ɔdi kan wɔ police station na ɔreba. Ɛna police nna yɛ kwan na police foɔ mmiɛnsa ɛna ɔmo nti na police no tu ɛkita tuo nti na ɔmo di akyi ɛna police ni baako na me ne ne nam na ɔno deɛ na ayɛ sɛ wapɔn nti wahyɛ ne ne fie ataadeɛ nti na ɔhyɛ police foɔ ɛkyɛ no nti ɔdane ɛkyɛ no anim no ɛde kɔ n'akyi nti yɛ kasa police ni kasa na ɔmpɛ sɛ ɛna. Quickly ɔfrɛɛ tow no na ɔmo so ɔmo yɛɛ dɛn ɔmo rush to scene na ɔmo baeɛ. Nti ɔmo baeɛ no ara hɔ ara na ɔmo panyin no Krɔmfoɔ no ɔmo panyin no ankasa yɛ dɛn apue baeɛ. Na guy no mahu no da but na mennim sɛ saa na yɛfrɛ no nti na ɔpue baeɛ no na ɔhu policefoɔ no na oh adɛn na ɔse oh. wɔn panyin baako ne ne nua na ɛɛ ne mma no anaasɛ ne boys no wɔagye ne phone afiri ne nsam. Ne phone ɛna ne laptop. Ɛna ɔsi aa laptop no deɛ ne sa ka wɔn de laptop no ɛyɛ den ɛbrɛ. Although before wɔn bɛgye laptop no na wɔn si laptop no nko asɛ mpɛ laptop no nko deɛ ɛna mi fa ɛyɛ three hundred ɛmbra. Nti me de three hundred cedis no de kɔ ma de ma ɔmo. Nti na ɔmo gye obi so ne sika. Na ɛyɛ like kyakya na ɔmo wobɛyɛ a menim sɛ na ɔmo yɛ ade no wobɛyɛ a na ɔmo agye wo sika. Nti ɔmo gye guy bi ne sika ne ne phone nti ɔno nso kɔfrɛ ne cruise. Nti ɔmo suro yɛ na ɔmo paake nneɛma no na ɔmo kɔ. Nti afei me de sika three hundred cedis no ma ɔmo sɛ ɔmo ma me laptop no ɛna ɔmo si me fa fifty cedis ka ho. Ɛhɔ na small boy bi baeɛ na ɔse ɔmo master no se Ɛɛ ne laptop na ɔuse no ɛyɛ a na laptop no kakra na adum no asɔ adum no asɔ nti ɔmo hu me laptop no me laptop no nso ɛyɛ I five nti ɔmo hu laptop no sɛnea laptop no tie no ɛna ɔmo fa laptop ɔmo si sika no wɔ ɛna ɔmo fa laptop ɛna ɔmo tu ɔmo moto ɛna ɔmo kɔ nti ɛɛ ɛha me yɛkɔ yɛ na na ɔsi o ampa ɔmo de laptop no brɛ no ba phone ne wei ne deɛ ɔne beebi a ɔmo de kɔ yɛ. Ebinom firi Kasoa ne Nungua ne nea ɛkeka ho na wɔbaa hɔnom na wɔbɛfaa nneɛma nti, laptop no pɛ na ne nsa kae. Na laptop no ɔbon de baeɛ na password wɔ so nti, ɔnnim sɛ na ɔbɛbie. Ɛhɔ ara na polisi no ka kyerɛ no sɛ ɛnneɛ ɔnkɔfa laptop no bra na ɔkɔfa laptop no bra na ɔde laptop no yɛɛ dɛ ɛmae. Nti phone two no, three no yɛ me deɛ two ɛna m'adamfo deɛ no baako no deɛ up to now. Yɛsan nyɛ dɛn nkae. Ba yɛ laptop no deɛ, mesan ka laptop no, ɛna phone no nso, nneɛma bebree wɔ so a ɛho hia me. Phone no mpo, mekɔtwaa chip no, ba chip no numbers no bi bebree a, ɛɛ na chip no na me use dada nti mekɔyɛɛ. Mekɔtwaa forging, forging no so afei na numbers na meyɛ back up no numbers no bi ayɛ dɛ ɛba ansa na ɔmo san yɛɛ wei nti numbers bebree ɛdeletee wɔ me phone so nti bɛyɛ almost two weeks nie deɛ ɛnya mposti videos biaa yɛ yɛwɔ videos bebree mewɔ videos bebree paa. Voice no a ɛbɛka ho no a yɛbɛedite no, ne nyinaa ayɛ dɛ, ayɛ la. Nti afe na yɛɛyɛ sɛ yɛbɛtumi aedite no na yɛaposte different video. Nti mɛserɛ wo sɛ ebia woahu me akyɛ anasɛ video, yɛntaa poste video a, problem a ɛto yɛ bɛyɛ three weeks nie. Nti mɛserɛ wo sɛ wobɛ continue na woayɛ dɛn, woasɔpɔte SKM Media 7. na wahyɛ video because yɛde new videos videos bebree ɛyɛ dɛn ɛbrɛ wo yɛbɛyɛ prank videos ankasa ankasa na yɛde ayɛ dɛn yɛde ayɛ dɛn yɛde abrɛ wo nti mɛsrɛ wo sɛ ɛnɛ ne first time a wohwɛ a na wasubscribe na wa like ama power